Ñane múndo oĩ haguéichante. Ha oĩ haguéicha ñande ru ojapo hagueichaite oĩ. Toda hénte ipypeguála okambiáva, hetaitereígui ikámbio oĩ. Kána ñande yvýngo noñekambiái núnka. Cheamoĩ Venéga, che ko'ág̃a raikuaase la nde képe la mba'épa la ñande ru ohechakamínte. Apárte. Péicha añesoñáme, peteĩ vuélta cheañomi ape ake. Ha toda chémbo chearanduetereíva nipora'e aiko. Too heta hénte oĩ ha ala ahecha che képe, ha ichupekuéra guépe. Ko'ág̃a ñande che rama mino kuéra, kuñáva, kuimba'éva, pe ña a pe ñepensa pe kakuaag̃ua re ja'e chupe kuéra. Porque oĩta un momento ñandéve peteĩ crise, tada ja'e chupe kuéra. Entéro vete oĩ haguéicha ohendu hikuái pépe. Ha nde, ñande ñande ru. Una, una pequeña re, nde falta ñande ru pe ha'echue, nde nde resamo'e ñande ru rokẽ nde forma moita, opa la ha'e chue kuéra, nde nde resamo'e. Peteĩ erro rejapo ko yvy pe ha nde nde reokurirma moite ñande ru rokẽ nde resamo'e, umi ha umi cosa la che ha'e chupe kuéra. Ha nde Señor cacique, como nde cacique. Aisy voi pene mbaraskágui ha eiko jey ñandehaichaite. Pórke péva nde nanderapukumo'ãi nandesalvamo'ãi ko mbaraka, nde ñanderurõke nderesamo'ãi térã. Ha che chetujáma che amaminokuéra, che ñetokuéra ha ejávola che amamino, nde retendeve che amaminokuéra péicha jaikóva, che chetujáma. ha ha'e mbíro umiápe. Ma'ẽ mbíro peẽ, peẽ umia, peẽ pende túrmape heta, heta oĩva ndojesarraiáva. Heta entre los veténta niko oĩva pende apytépehacho. Upéva pensamiénto anive peñepensáta y pejapo. Upévape ellos japerekóma peẽ mbíro umiápe. Umi Hague la mimi oĩva ko oja'e'ógua use palabra poi. Ha'echupe pe, ha'echupe, che ha'e tata peme, che nda ndapytyvéima che pe tre dia, tre dia nda ndapytyvéima, nda'e pempengo.

Ojahesáta jahesa'ỹarangue ykaperaha mante ykuépe, ha che umi anda upytyve pe tre año kesápa opytýne ha'e chupekue. Upéva pe palávra che aimetévo che ko'ẽ mbaite, hetaiterei mba'éngo ha'e chupekuéra. Eremína che ótra, ótro téma. Ápe ára la okañýa ñandehegui, la guarani ánte. ndoguerekóikuri la kasíke. Máva la okomandákuri la guarani retã, che upéva aipota amombe'u ha mba'épa he'ise la kasíke, pórke la avavéko ndoikuaái mba'épa he'ise la kasíke. Kasíke, chéngo che die áño arekoichagua ja chemandu'áma la aguélo Ñanco ha la ñande hogaguasu gatu, káda grupo oguereko.

Chamoykuérakue. Chamoy ogaguasúre okuira uka la kasíke. Upéa la tea. Upéa la omandáva kuéra ka'yma, pórke ha'e ndoja'uvéde mo'ãi mávete. Péro ndaha'éi era kasíke, péa peteĩ téra oka oñemoĩ va'ekue la ko'apegua ha'e hustamente kómo interventór hecha, pórke la kasíke noĩ afavór ápe la ihentekuéra. Ha'e okapeguáre la odefende interés. Ndaha'éipa upéicha. La hénte opilla vai ontende vaí'arõ. Ha upévango che heta mba'e areko kuri ha'e'arã, péro péicha cheño eiko ndaipóri cheakompaña sapa'ente. Areko kuri kuñakaimi cheakompañáva, upe piko ou imembykuéra ohotamarõ he'i chéngo aháta che membykuéra ohápe pe ama. Ko'águi ma'e'o. Nekái. Ogueraha la ijavi ohopái. Ijavi ohopái. Ha upéicha ningo. Péro che'upa la rekua, arekua amombe'u va'erã, pórke anteriór nda'e che natende guasúi oĩ kuri ikasike péicha. Okaragui oñemoĩakuéina nda nahendúi oiko ogue guasu pegua. Oĩna ogue cacique. Nunca ndaipóri la cacique. Péa péicha porque la gente he'i cacique he'i. Hága la oka pegua he'i cacique he'i aorero ojapóta he'i. Pero la cacique nde oĩ hendie kuéra. Ha'e pero ha'e ojejoguapyre peteĩ César Vázquez ha'e oike ojaposéva. Che péicha la ahecha ha ahendu. Péicha nde oĩ. Ha kuaa ko téma ape ape vécha muy Venegas. Ha upéi añe'ẽvéta ótro ikatu hína a oservi para testemóño hína.